Meine Damen an de Hären, en äh, schéine guten Mëtteg. Fënnef Deeg ass et hier, dass mer moies erwächt sinn an d'Welt, äh, wéi mer se virdru kannt hunn, net méi déi selwecht ass. Mir sinn opgestan, An et war Krich, eppes, wat mer säit 1945 hei zu Lëtzebuerg net méi esou no gespuert hunn. Et wor Krich an der Ukrain, et ass Krich an Europa, Krich duerch a mat Russland. Et sinn elo mëttlerweil fënnef Deeg, datt Schëss falen, dass Bommen explodéieren a Mënschen alles verléieren, wat se hunn. Et sinn onschëlleg Mënschen, Mënschen, déi näischt vun all dësem gefrot hunn. Et si fënnef Deeg geprägt vu Horror, vu Gewalt, fënnef Deeg geprägt vun Angscht an onvirstellbarem Leed. Et ass och fënnef Deeg vu Blesséierten. Fënnef Deeg vu getrennte Familljen, fënnef Deeg wou doudeg Leit ze ziele sinn. Et sinn awer och fënnef Deeg vun ongebrachner Solidaritéit mat der Ukrain, fënnef Deeg vu staarken Determinismus vu Säite vum ukrainesche Vollek an och vun internationaler Solidaritéit. Dofir déi Verspéidung elo an d'Presskonferenz musse verluecht ginn an ech wäert och vläicht, während der Presskonferenz mussen éischter goen, well ech a permanente Kontakt och sinn mat den ukraineschen Autoritéiten. Mir hunn als Land och mat eisen europäesche Partner séier an och gëeent reagéiert mat wirtschaftleche Sanktiounen, géint Russland an awer och hëllefe fir d'Mënschen a fir d'Regierung an der Ukrain. Et si Sanktiounspäck, déi et wierklech nach ni virdru gi sinn. Et mir wäerten den Drock weider op Russland ganz héich halen. Mir wäerte weider mat Mesuren Drock opbauen, wou et och wéi deet. Mir loossen net labber. Et gëtt just ee Wee aus dëser Kris, an dat ass och eng komplett Deseskalatioun vu Säite vu Russland. An ech verstinn, datt ganz vill Leit, och hei, sech Suerge maachen iwwert déi Aussoen, déi déi lescht Stonnen an déi lescht Deeg och gemaach gi sinn. A mir begréissen och dofir, dass grad an dësem Moment, an dofir ass och de permanente Kontakt mat den ukraineschen Autoritéiten, déi éischt Friddensgespréicher stattfannen. A mir hoffen do selbstverständlech, dass positiv Unzeeche, Resultater och no dëse Gespréicher wäerte kommen. Och national huet d'groussherzogsch Regierung e Moossname getraff. Sou ass gëschter och decidéiert, datt eise Loftraum fir russesch Fluchgesellschafte gespäert sollt ginn. Haut hu mer och annoncéiert Zelter, Jeepen an och Rakéitofwiersystemer an d'Ukrain ze liwweren. Zousätzlech stellt onst Land och eise Partner eng Millioun Euro zur Verfügung, wéi och de Kooperatiounsministère de Moie ugekënnegt huet, fir Flüchtlingen och aus der Ukrain ze ënnerstëtzen. An dat ass elo just eng éischt, dat ass eng immediat Hëllef, och am Kader vun der Hëllefsufro vun der Ukrain beim europäesche Civil Protection Mechanism preparéiert Lëtzebuerg en éischten Hëllefspak och mat Rettungsmaterial. Bis de Moien woren 370.000 Leit ukomm an Europa, dovunner zwee Drëttel aus Polen. Dës Zuel wiisst de Moment vu Minutt zu Minutt. D'Waardeschlaangen op de Grenziwwergäng huelt keen Enn a kënnen am Moment bei verschiddene Fäll bis 80 Stonnen och daueren. Estimatioune gi lo schonn no uewe korrigéiert, et solle bis zu 4 Millioune Leit an Europa och flüchten. Ech erlabe mer hei och de belsche Konsulärdéngschter Merci ze soen, déi dès le départ eis gehollef hunn, eben och zu Kiew de Relais ze maache fir deene Leit, déi do présent waren, och ze hëllefen. Mir wäerten och an deem Kontext vu Solidaritéit a vu Flüchtlingen och, eis Solidaritéit weisen an och Leit opzehuelen. Mir sinn amgaangen eis opzestelle fir à court terme déi néideg Capacitéiten am Accueil och kënnen ze schafen. En vue vun den ugekënnegten Zuele wäert dëst awer iwwert déi aktuell Capacitéiten, déi den Office national d'accueil, den ONA, erausgoen. A wéi laang de Konflikt wäert daueren, Kann haut kee soen. Onofhängeg dovunner wäerte mer och eis Responsabilitéiten iwwerhuelen als EU, mee och als Land. Tëschent der EU an der Ukrain besteet nach ëmmer eng Visaslibératioun. Dat heescht, dass och Ukrainer kee Visa brauchen, fir op Lëtzebuerg ze kommen. Deemno si si egal wéi emol fir dräi Méint och legal hei am Grand-Duché, a parallel wäert och um Niveau vun der Immigratioun eben och gekuckt ginn, fir datt déi Leit onkomplizéiert an och onbürokratesch e legale Statut kënnen hei kréien. Zu Bréissel gëtt dës Woch iwwer d'Aktivatioun vun der Direktiv Protection temporaire och geschwat. Dat ass e Mechanismus, deen et erméiglecht, datt déi Leit och esou séier wéi méiglech opzehuelen ouni ze komplizéiert Mesuren ze hunn, an hinnen eng Attestation temporaire geben an och fir Lëtzebuerg kënnen ze bleiwen. An domadder kéinten d'Leit och direkt schaffen. An dës Reegel giff dann och an all de Memberstaaten en applizéiert ginn. Als Medien an als Kommunikatiounsminister begréissen ech och d'Annonce vun der Europäescher Kommissioun fir RT, also ex-Russia Today, Sputnik, souwéi hir Duechtergesellschaften an och dem drëtten an deem drëtte Sanktiounspak och ze nennen. Soumat ginn um EU-Niveau och déi néideg Instrumenter geschaf, fir d'Diffusioun vun dësen op europäeschem Territoire och kënnen ze verbidden. Iwwert de Weekend, muss der wëssen, war d'Regierung ganz aktiv an am konstanten, direkten Echange mat der Presidentin an och vun der Europäescher Kommissioun an och mat hirem Team, well dëst war ee Punkt, dee mir als Medien a Kommunikatiounsminister, mee och als Regierung immens wichteg war, an de Sanktiounepak och dranzekréien. Versteet mech net falsch, Lëtzebuerg huet mat der SES e groussen Impakt op d'Diffusioun vu Medien. Mir sinn e Mediestanduert an d'Prinzipie vun der Liberté d'expression, der Pressefräiheet an dem Mediepluralismus si fir eis och wichteg Prioritéiten. Mee mir mussen eis an dësem ganz spezifesche Fall ganz kloer bewosst sinn, datt dëse Secteur als staatlechen Instrument benotzt gëtt an ass och en Deel vun engem aggressive militäreschen Akt. Si sinn eng Waff vum russesche Staat a si sinn och en integralen Deel vun dësem Krich. Lëtzebuerg huet sech och dofir staark gemaach, fir eng europäesch Léisung ze fannen. An dat ass och erméiglecht, fir concertéiert géint déi verschidden Diffusiounskanäl vun deene genannte Gruppen och kënnen ebe virzegoen. Am Kloertext heescht dat, dass dës Gruppen, wäerte weder iwwer d'SES kënnen ausgestraalt ginn, nach bei der Post ze fanne sinn. Heirunner schaffe mir elo och mat de concernéierten Acteuren. Mir sinn eis bewosst, dass dës Mesuren op der enger Säit och d'Liberté de presse do ass, déi sinn méi op der Balance. Hei ass, kann een net méi vu Liberté de presse schwätzen, wa fir Propagandazwecker, militäresch Zwecker och benotzt ginn. Mir sinn eis bewosst, datt dës Mesure sinn aussergewéinlech, mee si sinn noutwendeg. Ech verstoppen et net, den Krich an der Ukrain an och d'Sanktiounen géint Russland an eventuell Contre-Sanktiounen vun Russland riskéieren och zu Lëtzebuerg en Impakt ze hunn. Mir wäerten all riskéieren Konsequenzen ze spieren, eis Betriber mee och eis Bierger. Ech hunn et och schonn zu Bréissel gesot wéi mer do waren, mir sinn eis bewosst, Sanktiounen kaschten eppes. Russland ass am Gaang Contre-Sanctiounen ze preparéieren. A Fridden huet e Präis. Fridden huet e Präis. A mir musse bereet sinn, deen ze bezuelen. Dofir leeë mer elo net d'Hänn och an de Schouss a mir mussen eis preparéieren op déi verschidden Eventualitéiten. Mat prezise Moossnamen zéie mer elo schonn eben d'finanziellt, wirtschaftlech an d'sozial Sécherheetsnetz ënnert eist Land, fir eben ganz spezifesch Secteuren, wou mer wëssen, dass den Impakt och e groussen Impakt kann op déi Schwaachst vun eiser Gesellschaft sinn, an dat ass fir eis Gesellschaft allgemeng. Dass mer haut virun Iech stinn, weist wéi villschichteg a wäitgräifend eis Preparatiounen och sinn an och schonn haut éischt Äntwerten op dës Kris och kommen. Den éischte grousse Chantier, un deem mer och ugaange sinn déi lescht Deeg, déi lescht Wochen an nach méi prezis intensiv déi lescht Stonnen, ass dee vum Risk och vun enger Präisdeierecht vun der Energie, déi elo schonn amgaange war, mee wou mer awer och net wëssen, wéi et stoppt. Well haut Iech kënnen ze soen, wéi et muer ausgesäit an dësem Konflikt, kann am Moment och keen. Mir sinn eis bewosst, dass déi energiedeierecht d'Bierger alleguerte concernéiert an och d'Betriber. An dofir ass haut de Moien och en Energiedësch fir d'éischte Kéier och zesummekomm. An ech soen och den Energiefournisseure ganz, ganz grousse Merci. Mir wäerte probéieren hei ze intervenéieren, fir dass den Impakt esou kleng wéi méiglech ass. Dofir och den Här Turmes, deen als Energieminister de Kontakt och opgeholl hat mat deene verschidde Provideren an eeben och, wou mer zesummen als Aarbechtsgrupp u Propositioune geschafft hunn. An hei ass et wéi bei der Pandemie, wou mer kucken, zesummen als Regierung mat deene verschidde Ministèren, wéi mer kënnen op deene verschidde Punkten agéieren. Dofir op menger lénker Säit eis d'Sozialministesch, also fir dee ganze Punkt, wéi mer kënnen d'Leit och entlaaschten, an do wäert och op den Detail agoen, wéi hei iwwer Gendarme ze soen, den AVC, och eng Propositioun op den Dësch kënnt vun der Familljeministesch, fir eeben deene Leit, déi am meeschten am Besoin sinn, wou den Impakt am Fong am gréissten ass, och entgéint ze kommen. Den Här Fayot, den Här Delles an den Här Turmes wäerte mat der Madame Backes, déi ech och haut wëll entschëllegen, d'Madame Backes, Huet haut en Negativtest, mee Dir kennt jo d'Reegel, dass zwee Deeg hannerteneen, dat heescht muer wäert se kënnen erausgoen. An d'Madame Backes huet wierklech gefrot fir ze entschëllegen, wéi Dir awer an der ganzer Reunioun per Videoschaltung och bei eis war, wou mer och gekuckt hunn, a si mam Här Fayot, mam Här Delles, mam Här Turmes a mat der Madame Backes wäerten an engem zweeten Deel iwwert déi Saach vun de Betriber, och fir déi grouss Betriber, fir d'Industrie, awer och fir Kleng a Mëttelbetriber och zeréckkommen. Fir eis ass et wichteg, dass déi Mesurë wierklech gräifen. Déi Mesuren, déi mer Iech elo annoncéieren, kaschten eleng ongeféier 75 Milliounen Euro. Dat ass deen éischte, wéi gesot, Pak, deen hei gemaach ginn ass, och fir d'Privatleit. Dat ass eleng fir d'Haushalter, wou mer doter Zomm kommen. Ech ginn elo d'Wuert weider un den Här Turmes, dann un d'Madame Cahn an dann och kuerz un den Här Fayot, deen och, firwat mer och hei stinn, well dem Här Fayot säin Deel, pardon, wann ech dat hei soen, kënnt jo eréischt méi spéit. Mee dat ass fir Iech ze weisen, dass déi dräi Parteien och hei hannert deem Pak och stinn. Et si Consultatioune geweecht, et sinn Echangë geweecht, et si Calcule geweecht, et sinn du coup Décisioune geholl ginn, wou mer och wollte weisen, datt hei net eppes ass, wou just eng demokratesch Partei vertrueden ass, et ass och eng gréng Partei, mee och d'LSAP, well an deem dote Kontext ass et wichteg wierklech, datt d'Leit och dobausse matkréien, datt hei déi dräi Composanten, déi an der Regierung sinn, och bei deene Mesuren, hannert deene Mesuren och stinn. Voilà. An dann derno huele mer Froen, wa mer bis deen doten Tour dann och gemaach hunn. Dat heescht, wann éischten Här Turmes, dann d'Madame Cahn an dann den Här Fayot.
Willy, Villmools merci. Här Premierminister, mir wëssen, dass vill Leit sech Suerge maachen an dësen Deeg ëm d'Energie, de Stroum, de Gas an och d'Pëtrolsprodukter. Dat wat mer kënnen soen ass, dass d'Versuergungssécherheet vu Gas, Stroum a och vun de Pëtrolsprodukter garantéiert ass. Ech mengen do si mer op der gudder Säit. Do wou et méi komplizéiert ass, ass bei den Energiepräisser. An duerfir hate mer de Moien och e gudden Echange mat de Fournisseure vu Gas, Stroum an och vun de Pëtrolsprodukter, wou si eis och nach eng Kéier erkläert hunn an hiren Akafsstrategië wou Schwierigkeete sinn a wou et besser geet a wou mer och mat hinnen dann och déi Mesuren, déi mer Iech elo wäerte virstellen, och diskutéiert hunn. Et ass wierklech eng exzeptionell Situatioun an duerfir brauche mer och elo temporaire extra eng Reduktioun op de Gas an op de Stroumrechnungen. Wéi maache mer dat? Beim Gaspräis senke mer en Deel vun de Käschten, déi um Netz sinn, of. Doduerch kënnen alleguer d'Gasclienten bis zu 500 Euro aspueren. Dir musst wëssen, dass de Gas déi Energie ass, déi wierklech am brutaalsten, am héchste betraff ass duerch déi ganz geopolitesch Onsécherheeten, elo mat Russland an der Ukrain. An da maache mer eng zweet Mesure, fir de Präis vum Stroum ze stabiliséieren an dësem Jor an am nächste Jor. Dat huet de Virdeel, dass mer domat all Haushalter erreechen an dass mer och déi Energie, déi eis am séiersten onofhängeg mécht vun de fossilen Energien an och am klimafrëndlechsten ass, dass mer déi eigentlech attraktiv maache fir d'Leit. Et ass kloer, dass mëttel a laangfristeg D'erneierbar Energien, déi Energië sinn, déi eis wierklech wäerten onofhängeg maachen. D'erneierbar Energien, dat sinn d'Energië vum Fridden. Do bei enger Wandmille, bei enger Solaranlag, do ka keen oppresst ginn, wéi mer dat am Moment gesi bei de fossillen Energien. An haut ginn ech elo net an den Detail a. Mir hunn och nach Eigentlech den drëtte Pak, dat sinn dann Prime Haus vun der Carole Dieschbourg an och Saachen nach, déi mer hunn an der Elektromobilitéit. Do wäerte mer an enker an Ufank Abrëll hu mer do en neie Pak mat ganz attraktiven Aiden an och manner Bürokratie. An dat passt natierlech och elo gutt an dës Zäit. Vläicht nach ee Wuert zum Pëtrol. De Mëtteg ass Conseil vun den Energieministeren zu Bréissel. D'Mme ass En extraordinäre Meeting vun der internationaler Energieagentur, an do wäert um Ordre du jour och sinn eng Moossnam, déi weltwäit probéiert en Impakt ze kréien op d'Pëtrols, op de Präisser vun de Pëtrol. Ech kann do net am Moment an den Detail goen, mee och dat hu mer net vergiess an dorunner schaffe mer. Madame Carr.
Jo, villmools Merci. Schéine gudde Mëtteg och vu mir. Jo, Dir wësst, wann, wann d'Präisser an d'Lut ginn, d'Energiepräisser, da si virun allem emol déi Leit, déi net esou vill Suen hunn, déi ganz uerg dovunner betraff sinn, och hei am Land. Mir haten an enger Krisenzäit, Krisejoer 2020, decidéiert, d'Allocation vie chère eemoleg ze verduebelen deemools. Mir hunn dunn 2021 decidéiert, d'Allocation de vie chère ëm 10 Prozent nohalteg an d'Lut ze setzen a mir hu fir dëst Joer 2022 déi Allocation vie chère schonn ëm minimum 200 Euro an d'Lut gesat. Do hänkt et dann dovun erof, wéi vill Leit am Menage sinn. Si ass tëschent 200 a 400 Euro an d'Lut gesat ginn. Domadder hu mer am Fong geholl schonn de Leit, déi et wierklech brauchen, immens gehollef, well mer domadder awer eppes ofgefiedert kréien. Mee dat ass ons awer net duergaangen als Regierung a mir hunn iwwerluecht, wéi mer de Leit nach méi an nach besser kënnen hëllefen. Well d'Energiepräisser eben esou an d'Lut ginn, hu mer dunn gekuckt, fir de Leit nach eng Kéier méi ënnert d'Äerm ze gräifen. Ech hu gesot, mir haten decidéiert 2022 deene Leit, déi d'Allocation vie chère kréien, nach eng Kéier tëschent 200 a 400 Euro, jee nodeems wéi vill Leit am Menage liewen, bäizeginn. Mir hunn elo decidéiert, dass mer eng Energieprimm aféieren an all déi Leit, déi d'Allocation de vie chère zegutt hunn, all déi Leit, déi schonn hir Demande gemaach hunn oder nach maachen, déi kréien nach eng Kéier tëschent 200 a 400 Euro bäi. 200 Euro ass, wann eng Persoun eleng an engem Menage lieft. Da sinn et 250 Euro, wann zwou Persounen an engem Menage liewen, 300 Euro, wann dräi Persounen an engem Menage liewen, a dat geet dann eebe bis 400 Euro Maximum, déi e Stot dann dee Moment ka bäikréien. Et ass awer esou, Dir wësst, d'Allocation vie chère, an dofir wollt ech och, dass Der deen Tableau géingt ausgedeelt kréien, deen d'Journaliste elo hei hunn. Do gesitt Der am Fong geholl, wann ech elo zum Beispill de Montant vun der Allocation vie chère huelen, an der alleréischter Tabell, déi 1 652 Euro, Do sinn déi 200 Euro schonn dobäi, déi mer decidéiert haten eropzegoen. An Dir gesitt och d'Limite de revenu. Dat heescht, wann eng Persoun eleng bis zu 2.258,84 Euro Revenu huet, huet en déi Allocation vie chère zegutt, wou dann elo nach eng Kéier dann fir eng Persoun 200 Euro dobäikommen. Mir hunn awer dunn decidéiert, dass mer wéilten och d'Limitt vun de Leit, déi dann déi Energieprimm zegutt hunn, an d'Lut schrauwen. Dat heescht, dass mer net géingen op deem Montant bleiwen, just fir déi, déi d'Allocation de vie chère zegutt hunn, mee dass mer do 25 Prozent driwwer wéilte goen. Dat heescht, wann Der zum Beispill dann tëschent deem Montant, wou Der d'Allocation vie chère nach esou just ze gutt hutt, plus 25 Prozent, kënnt Der déi Energieprimm ufroen, zwëschen 2 a 400 Euro, an da kréien déi Leit se och. Dofir hunn ech deen Tableau och ausgedeelt, fir datt ee vläicht emol e Beispill kann huelen. Wann ech zum Beispill e Ménage hunn, e Stot vu véier Leit, wann dee Stot manner verdéngt wéi 4.743,56 Euro de Mount, dann huet en d'Urecht, Op déi Allocation de vie chère vun 2.891 Euro, do kommen dann elo nach eng Kéier 350 Euro Prime énergie dobäi fir dee Stot vu véier Leit. Dat heescht, déi Famill vu véier Leit, déi bis zu 4.743,56 Euro verdéngt, kritt dann am Ganze fir dëst Joer 2022 3.241 Euro. Do hu mer awer déi Forschett no uewe wéi gesot opgemaach vum Verdéngscht. Dat heescht, dee Stot vu véier Leit, wann dee méi wéi déi 4.743,56 Euro verdéngt, mee manner wéi 5.929,45, dat heescht bis zu deem Montant kann een dann déi Prime énergie ufroen um Fonds national de solidarité. Mir wäerten dat och eng vereinfacht Prozedur wéi ëmmer hunn. Op guichet.lu wäert e Formulaire sinn. Do wäerten och Leit dann kucken, dass dat esou séier wéi méiglech geet, dass een déi Primm ka kréien. Dat wäert dann awer e bëssen zwëschen zwee an dräi Méint wahrscheinlech daueren, deemno wéi vill Demanden an enger Kéier erakommen. Mee wéi gesot, an deem Fall Huet een dann nach eng Kéier, déi Famill vu véier Leit hätt dann nach eng Kéier dat Urecht op déi 350 Euro. Mir wëllen domadder, wéi gesot, virun allem emol deenen hëllefen, déi wéineg Revenu hunn hei am Land, déi méi Schwieregkeeten hunn, elo déi Energiekäschten do ze decken, ze bezuelen. An ech géing gären ophalen, ech géing Iech nach e Chiffer wëlle mat op de Wee ginn, Well fir eis um Familljeministère ass natierlech e ganz wichtegen Acteur d'Office sociauxen hei am Land. Mir hunn och de Moien am Kader vum Energiedësch mat de Fournisseure geschwat, wat geschitt, wann en éischten, zweeten, drëtte Rappell geschéckt gëtt an et kënnt keng Äntwert. Dann nom zweeten, drëtte Rappell informéieren si den Office social. deen dann och kann asprangen an ech hu gekuckt, 2021 gouf am Ganzen 831 Mol e Secours vum Office social accordéiert, fir d'Energiekäschten ze droen. Dat ass e Secours, dat ass eng Hëllef, déi net muss rembourséiert ginn. Dat sinn och net onbedéngt 831 verschidde Leit, mee dat ass eben 831 Mol, dass d'Office sociauxen agespronge sinn, fir de Leit ze hëllefen, hir Energiekäschten eben ze bezuelen. Dat waren, dat huet am Ganzen 167.484 Euro ausgemaach vun Aiden, wéi gesot, déi net remboursabel waren. Also d'Offices sociaux'en, dat ass och an hirer Aarbecht, ech hunn och nogefrot bei hinnen, si hu bis elo, spieren si dat nach net, dass méi Demandë fir dëst Joer do wären. Mee esou wéi mer dat de Moien och erkläert kruten, dat kënnt jo eréischt méi spéit, wann een de Masuttstank bis muss fëllen, wann d'Rechnungen bis kommen, d'Ofrechnunge kommen, eréischt da wäerte mer och wierklech de reellen Impakt gesinn. A mir hoffen, dass mer et mat der Energieprimm a mat der Allocation vie chère, déi mer nach eng Kéier eben dann an d'Lut gesat hu fir dëst Joer, dass mer et do ofgefiedert kréien an dass mer de Leit do ganz konkret, déi wou et brauchen, kënnen hëllefen, fir hir Energiekäschten ze bezuelen. Merci. Mme Fayot.
Jo, merci villmools. Och e schéine gudde Mëtte vu menger Säit. Ech ka mech zimlech kuerz faassen. Ech mengen, dass d'Kolleegen hunn alles explizéiert. Ech géif just gäre soen, dass ech fir d'éischt emol Merci soe fir déi gutt Zesummenaarbecht an deem Grupp, dee mer haten, interministerielle Grupp, wou mer effektiv zesumme versicht hunn, eis Gedanken ze maachen, wéi mer am beschte kéinten dee Kafkraaftverloscht opfänken, deen effektiv an der Suite vun der Energiekris gesinn, déi engersäits natierlech provozéiert ginn ass duerch Reprise post-pandémique, dat heescht déi weltwäit Reprise, déi fir d'éischt emol d'Energiepräisser an d'Luucht gedriwwen hunn an duerno natierlech nach weider ugekuerbelt vun der Ukrain-Kris. Ech mengen, dass dat heiten e kompletten, en équilibréierte Pak ass, wou mer och konform zu der Motioun, déi an der Chamber gestëmmt ginn ass, wierklech och do, intervenéieren, wou et am meeschte gebraucht ass, bei deene Stéit, déi wierklech am meeschten dorop ugewise sinn, wou déi Energiepräishéijungen am meeschten aschloen, an da kombinéiert mat där Mesure, wat d'Elektrizitéitspräis ugeet an och beim Gas, wierklech e komplette Package maachen, deen och do ukënnt, wou e muss ukommen. Et ass elo esou, dass natierlech deen Deel, wat d'Betriber ugeet, fir de Moment nach net sproochräif ass. Mir sinn eis de Moie bewosst ginn op deem Energiedësch, dass dat natierlech e ganz komplext Thema ass, d'Kompositioun vun den Energiepräisser. Déi verschidden Energiequelle sinn natierlech och ganz divers, wat hir Wat déi Marchéen ugeet, de Gas ass e ganz anere Marché wéi d'Elektricitéit. A wann een do wéilt intervenéieren um Präis, ass dat natierlech eng ganz komplex Saach. Dofir si mer amgaangen, dat nach z'analyséieren. Do gëtt et eng Partie Pisten, déi mer, déi mer hunn, déi mer kënnen aktivéieren. Mee do si mer nach net, do si mer nach net esou wäit. Et ass och esou, datt dës Woch am Claude Turmes sengem Energie, Conseil wäert en neie, eng nei Toolbox ausgeschafft ginn, fir eben och op der Energie z'intervenéieren, déi de Memberstaaten et dann erméiglecht, fir nei Instrumenter méiglecherweis anzesetzen. Dir wësst, dass mer de Problem hunn, dass mer keng Aide d'État en fait kënne ginn, déi spezifesch op d'Energie cibléiert sinn, soudass mer musse kucken, wat fir eng aner Instrumenter mer hunn. Do komme verschiddener, do komme verschidde Pisten a Fro a mir hoffen, dass déi nei, déi nei Toolbox vun der Kommissioun eis do e bësse méi Marge de manoeuvre gëtt wéi dat, wat mer fir de Moment hunn. Mee mir sinn eis awer ganz bewosst, ech si mer däers akut bewosst als Minister en charge vun der Industrie, dass eng Partie Industriebetriber fir de Moment à perte schaffen, well d'Energie einfach, net zweemol esou deier ginn ass, mee véier, fënnefmol esou deier ginn ass. Dat heescht, datt se sech wierklech froen, ob se iwwerhaapt nach solle produzéieren. An änlech, en änlecht Bild gëtt et och bei klengen a mëttlere Betriber, déi wierklech à perte schaffen, déi deemno deelweis wierklech an dramatesche Situatioune sinn, a wou mer eis ganz bewosst sinn, datt mer mussen intervenéieren. An dofir wäerte mer, wa mer prett si mat deem Package, och dozou natierlech nach eng Kéier kommuniquéieren, mam Yuriko Backes a mam Lex Delles, déi natierlech och hei concernéiert sinn, natierlech och mam Claude Turmes. Mee de Message ass haut och ganz kloer un d'Ekonomie, un déi ganz Economie, datt mer se natierlech net wäerten am Stach loossen, datt mer eis bewosst sinn, datt no der Pandemie, wou et jo schonn eng extrem schwéier Zäit war, wou mer och jiddwereen opgefaangen hunn, hei och wäerten keen am Plang loossen, mee mir wëllen dat net maachen op eng Aart a Weis, wou mer iwwer jiddwereen e bësse Sue streeën. Mir wëllen dat maachen op eng cibléiert Aart a Weis, fir datt et wierklech och do ukënnt, wou et muss ukommen, soen ech Merci. Just nach fir ze präziséieren, well mir haten och doriwwer am Conseil européen diskutéiert, D'Kommissioun ass jo amgaangen, u verschidde Punkten ze schaffen an de Problem dee mer hu bei de Betriber ass och d'Aid'Etat, déi direkt dann kënnen invoquéiert ginn oder aner Punkten an dowéinst ass et wichteg, datt een ofwaart wat d'Kommissioun elo vu Regelen a vu Flexibilitéit och an de Regelen, déi se eis ugekënnegt huet am Conseil européen, och virgesäit. Déi ginn dës Woch presentéiert an dofir kann dat dann nach e bëssi daueren. Voilà, elo ass et un Iech.
Et koum eng Demande aus der Ukrain, fir d'Ukrain an der EU opzehuelen. Wéi positionéiert sech Lëtzebuerg an där Fro? Et hunn ech virdru gesot, mir sinn amgaangen, den ONA ass deen, deen am Moment responsabel ass, fir den Accueil och vun deene Leit, déi hei zu Lëtzebuerg ukommen. Mee mir sinn eis bewosst, dass de Risk ass, dass d'Well méi grouss gëtt wéi dat, wat den ONA am Moment packt. Dofir och d'Innenministesch, déi gekuckt huet, och mat de Gemengen, wat do vu Méiglechkeete besteet. An do gëtt et eben och gekuckt, wat vun éischt Mesurë kënne geholl ginn. Mir haten och zum Beispill eng Diskussioun, mee den Här Asselborn konnt de Moie leider net do sinn, well en am Conseil des droits de l'homme och zu Genève war, mee zum Beispill kréien ech ganz vill Messagen, kéint een net Familljen ophuelen, kënne mir do net hëllefen? An do muss ee kucken, mir hunn zu Lëtzebuerg jo d'Croix Rouge, mir hunn d'Caritas, mir hunn aner Organisatiounen, déi do sinn, wat wat do de Lien ka ka sinn. Mee mir wäerten op jidde Fall eis Responsabilitéit, mir hu se ëmmer, ëmmer gedroen. An ech wëll just drun erënneren, datt. All Land eng Kéier an senger Geschicht Flüchtling war. An all Land hat mer Flüchtlingen. Mir woren hei en aarmt Land. Vill Leit hunn eist Land verlooss fir iwwerhaapt eng besser Zukunft ze kréien. Vill Leit hunn, an si frou doriwwer, de Wee fonnt fir Lëtzebuerg och ze verloossen an den däischterenst Zäiten déi mer hei fonnt hunn, well soss hätten se keng Iwwerliewenschance gehat. Wa mer net bereet sinn Hei awer Solidaritéit ze weisen an deene Leit, déi haut alles, an wann Der d'Tëlee kuckt, Leit, déi alles stoe loossen, déi just eng Tut mathuelen, e Sportsak mathuelen mat deene Saachen a ganz oft d'Famill esouguer trennen, well wann de Mann tëschent 18 a 60 Joer huet, och nach muss sur place bleiwen. Dat sinn dramatesch Geschichten. Wa mer deenen net kënnen e bëssen Hoffnung ginn, e bëssen Normalitéit an hirem Liewen, dann huet een an enger, an enger Unioun eppes, näischt verluer. An dowéinst also, mir wäerten eis Responsabilitéit och droen, mee de Fait ass, mir hunn am Moment Kapazitéiten, mir wëssen awer net, wéi grouss déi Well ka ginn, an dofir preparéiere mer och schonn, dass, wann d'Well géif méi grouss ginn, och do eeben eis Solidaritéit kënnen ze beweisen. Also meng Fro war éischter, et koum eng Ufro fir e Member vun der Europäescher Unioun ze ginn aus der Ukrain. Ah Wéi pardon, ech hunn, ech positionéiert héieren sech zimlech Lëtzebuerg? schlecht hei vun, pardon, ech hunn ee schlecht ver, also ech hunn, ech hunn d'Info, ech wee, hat Dir et verstan? Nee, och net. Et huet sinn, also ech hunn déi offiziell Demande nach net kritt. Ech hunn awer matgedeelt kritt, datt dat eng Demande vun der Ukrain wier. Do si puer, puer Saachen. Déi éischt Saach ass, et gi Krittären. Et gi Krittäre vu Kopenhagen, déi si festgehale ginn. Éischt Saach. Déi zweet Saach ass, wa mer dat wëllen awer änneren, da musse mer d'Traitéen änneren. An drëttens, wat een och net sollt vergiessen, ass, dass Georgien a Moldawien net an enger vill méi einfacher Situatioun am Moment sinn. Dowéinst a an an der Unioun, mir gehéieren net zu deenen, déi blockéieren, mee an der Unioun riskéiere mer déi Solidaritéit, déi mer am Moment hunn, op d'Spill ze setzen, wa mer elo géife probéieren e Forcing ze maachen, wou dann no awer deen een oder deen anere kéint blockéieren. Dowéinst, a mir sinn der Meenung, datt ee muss hinnen déi Perspektiv net nëmmen take notes, mee och soen, datt se eng europäesch Perspektiv hunn. Fir eis wier dat schonn e wichtege Schratt, wéi einfach ze soen, mir huelen, mir stelle fest, datt Der eng europäesch Perspektiv wëllt hunn. Nee, Är Zukunft ass och do, mee et ginn awer Krittären, déi och ze respektéiere sinn, ausser d'Traitéë giff geännert ginn, mee dat ass och net vun haut op muer gemaach. Mee déi Demande, ech hu se nach selwer net formell gemaach kritt, ech hat Gespréicher, ech hunn Ech hunn den ukrainesche Premierminister Kontakt mat op d'mannst ee bis zwee Mol den Dag am Moment an och mam Staatschef hu mer reegelméisseg Kontakt. An ech weess, datt déi Demande do ass. Mee vergiesst net Moldawien, mir dierfen net Georgien vergiessen, mir dierfen net d'Reegele vergiessen a mir dierfen net déi Solidaritéit eng Kéier op d'Spill setzen. Dat heescht, mir sinn net déi, déi bremsen. Mir sinn ëmmer dofir gewiescht fir en Elargissement, wann d'Krittären och erfëllt sinn. Erlaabt mer nach just eng lescht Fro. Den Dir hutt elo vun deene Kontakter mat der Ukrain, datt et och mam President permanent am Kontakt wiert. Gëtt et och nach diplomatesch Gespréicher mat russesche Vertrieder vun der Lëtzebuerger Regierung aus? Am Moment net vu menger Säit. Also ech kann Iech elo net soen, ob den Ausseministère Kontakt huet mat hinne. Mee d'Russen hu selwer decidéiert, den diplomatesche Kontakt mat der Aussewelt ze schneiden an d'Waffen aplaz d'Diplomatie an d'Gespréicher. ze sichen. Mir si, wann eng Volontéit do ass vun de Russen, fir sech zesummen un en Dësch ze sëtzen an no Léisungen ze sichen, soll een ni d'Dier zoumaachen. An d'Ukrainer sinn déi éischt, déi awer konfrontéiert sinn an déi, déi gesot hunn, ok, mir fänken un. Dat sinn déi éischt, déi concertéiert sinn, concernéiert sinn. An ech weess, dass Gespréicher am Moment, Stattfannen. Ech weess net, ob se elo fäerdeg sinn oder net, mä dat geet, wann net geschwat gëtt, fanne mer keng Léisung. Wa mer eng Deseskalatioun wëllen, dann ass dat just iwwert Diplomatie, dat wat mer scho säit Deeg och soen. D'Waffe brénge just Leed, Doudeger, Blesséiert a Blessuren.

Ech wäert op déi éischt Fro äntweren an dann dem Energieminister direkt d'Wuert weidergi fir déi zweet Fro. Déi éischt Fro, mir hunn, ech hunn virdrun erkläert, den Här Asselborn wor de Moien zu Genève, datt deen een ëmmer déi genau Zuel huet vun deene Leit, déi an der Ukrain waren. Ech weess, datt mer do, an dofir virdrun och de belschen Autoritéiten an de Konsulservicer Merci gesot, déi meescht sinn oder op der Grenz oder iwwert der Grenz oder un der Grenz. Mir kréien och nach Kontakter vu Leit, déi mat Lëtzebuerger bestuet sinn, déi awer net Lëtzebuerger sinn, mee déi mat Lëtzebuerger bestuet sinn, déi awer nach dohanne sinn, déi och amgaange sinn, déi dann en anere Pass hunn, dat heescht, déi och eng Aide consulaire gefrot hu bei hirem Pays d'origine, mee wou mer awer och Kontakt hunn an eis eis Aide consulaire och hei zu Lëtzebuerg, deenen e ganz, ganz grouse Merci, well déi hunn och déi lescht Deeg 24 Stonnen op 24 geschafft, fir d'Leit och ze guidéieren, ze organiséieren, wann Départe waren, hu se souguer Départen zesumme coordonéiert. Also do ass wierklech eng super Aarbecht och vun onse Beamte gemaach ginn. Also beim Gas ass et esou, datt mir als Lëtzebuerg an engem belsch-lëtzebuerger Gasmarché sinn. Dee Gasmarché gëtt alimentéiert vun enger Pipeline aus Norwegen, eng Pipeline aus Holland an eben och Pipelinen, also och LNG, also Flësseggas. An zu Zeebrugge an der Belsch ass ee vun de gréisste Flësseggas-Häfen, esoudatt mir vun dohier geographesch an Europa op enger Plaz sinn,

Eng Fro un Iech, Här Bettel. Elo mat de Sanktioune wéinst Swift am Lëtzebuerger Finanzwiese, wäerten do eventuell och Lëtzebuerger Banke musse stabiliséiert ginn? Also mir hu keng direkt Informatioune elo, wéi de Fall ass. Ech krut just matgedeelt, datt Verschidde russesch Banken, déi awer elo net zu Lëtzebuerg hiren Haaptsëtz hunn, schonn un d'Schleidere kéimen, mat Succursallen. Dat ass dat, wat ech als Informatioun kritt hunn. Ech hunn nach keng esou eng Informatioun, déi zu Lëtzebuerg ass. Ech hunn Iech virdru gesot, Mir kënnen net eng Finanzplaz hunn, déi de Fleuron ass, an ee vun de Fleurons vun eiser Ekonomie, vun deem mer alleguerten all Dag wëlle profitéieren, an dann op eng Kéier näischt méi domadder ze dinn hunn. Mir hu Reegelen, déi Reegele gi respektéiert. A wa mer haut duerch Sanktiounen, déi fir Fridde sinn, déi fir Fridde sinn, e Präis ze bezuelen hunn, si mer bereet deen ze bezuelen. Elo mol ofgesi vun de Präisser vum Gas, ass et dann haut iwwerhaapt nach vertrietbar fir iwwerhaapt russesche Gas ze kafen?
Also ech mengen déi Situatioun, déi wäerte mer elo de Mëtteg zu Bréissel bei den Energieminister diskutéieren. Et ass natierlech esou, du hues, ech ginn Iech ee Beispill, Éisträich huet 80 Prozent, Kontrakte mat Gazprom. Dat heescht, du kanns elo natierlech moralesch dech dohinner stellen a soen, mä moi vu mar moien un kee russesche Gas méi an Éisträich. Mee et si verschidden europäesch Länner, déi haten historesch extrem, extrem héich Undeeler vu russeschem Gas. Dat wat, mengen ech, dat Allerwichtegst ass, Wéi bereede mer den nächste Wanter vir? An dat ass Och ee vun den Haaptthemen de Mëtten a mäi Credo säit puer Méint ass, Mir mussen onbedéngt d'Gas-Späicher, déi mer an Europa hunn, vill méi streng regelen. An déi gutt Noriicht ass, Ech hunn am Oktober ugefaangen un deem Briet do ze bueren, an dass mer zum Beispill elo an Däitschland kënnen am Abrëll en neit Gesetz An Dir musst verstoen, Däitschland war bis elo e Land, dat war ëmmer komplett dogéint, seng Gasspäicher ze reegelen, hott och kee Problem gesinn, dass Gazprom quasi 50 Prozent vu senge Gasspäicher quasi elo Gazprom gehéieren, an ass dëse Wanter natierlech extrem ugeschass ginn doduerch. An duerfir ass elo eng grouss Volontéit, dass mer bei de Gasspäicher weidermachen. An och d'Europäesch Kommissioun hott dat elo verstan, an dat wäert en Deel sinn och vun der Toolbox, déi op den Dësch kënnt, Dass mer d'Gasspäicher elo esou regelen, dass se den nächste Wanter, virum nächste Wanter voll sinn, fir dass mer och fir den nächste Wanter gutt gerëscht sinn. Gutt, wann nach Froe sinn u mech, giff ech och vläicht bieden, dass et mer se elo direkt huelen, well ech muss dann och relativ schnell o fort op de Conseil. Jo, ech géif gären dorobber uschléissen iwwert d'Zouliwwerung. Dir hutt jo vun enger Energie, also Energieversécherung, am Moment gesät, déi nach okay ass. Wéi ass dann fir fir nächste Wanter wann Russland lo, also d'Fro ass, kann Lëtzebuerg dëse Wanter ouni russesche Gas oder Pëtrol auskommen? Mir hunn de Virdeel, dass mir hei zu Lëtzebuerg quasi keen oder net ganz vill Kontrakte hu mat Gazprom. An Dir musst och verstoen, dat hei ass net dem Putin säin éischte Gaskrich. De Putin huet schonn e Gaskrich gemaach 2008, 2009 géint d'Ukrain. En huet d'Ukrain vun engem Dag op deen aneren total dréche geluecht. D'Ukrainer ware kal an Deeler vun Osteuropa haten och kee Gas méi. An sengerzäit hate mir zwar a Westeuropa Gas, mee mir konnten en net liwweren an Osteuropa, well d'Pipelinen, déi si sinn esou gewiescht, datt se just alles nëmme vu Russland Richtung Däitschland gaange sinn. Duerno hu mer Ufank Also 2010, 11, 12 hu mer Suen an d'Hand geholl aus dem europäesche Budget a mir hunn zwou Saache gemaach. Dat Éischt ass, d'Leitungen si elo bidirektionnel. Haut gëtt Polen aus Däitschland beliwwert. Wann déi Méiglechkeet net viru puer Joer geschaaft gi wier, da wier Polen haut kal, well Russland och do schonn d'Leitung ofgespaart huet. An dat Zweet ass, datt mer LNG-Terminale gebaut hunn an doduerch elo och an dëser extremer Situatioun kënne Gas aus der ganzer Welt a Richtung Europa kréien, an déi zwou Äntwerten, wa mer déi net politesch duerchgesat hätten 2011, 12, 13, 14, da wiere mer elo schlecht drun. Mee well mer esou gutt deemools esou gutt geschafft hunn an eig no vir gekuckt hunn, fir eis Ofhängegkeet mat Russland ofzebauen, si mer haut besser drun. Eis eenzeg Schwaachstell ass elo nach d'Späicher an ech sinn iwwerzeegt, dass déi nächst Wochen do elo Neel mat Käpp gemaach ginn.
Ech hunn dann och eng eng Fro, vläicht enke fir ze erklären, ech mengen, ech hunn et net richteg verstan, déi Mesure fir den de Gaspräis ze stabiliséieren, wéi wéi soll dat ausgesinn? Ass dat kuerzfristeg, mëttelfristeg, laangfristeg? Hunn ech verstan, datt Der wëllt op erneierbar Energië sëtzen, dat wësse mer, mee elo kuerz a mëttelfristeg, wat kënnt Der do maachen? Also beim Gaspräis ass et esou, dat ass dee Präis, deen elo vun allen Energieaarte bei den Haushalter am meeschte geklommen ass. Dat kënnen mer och eis an de Statistiken weisen. Wat mer elo maachen, mir, wann s de de Privathaushalt, deen huet a sengem Endgaspräis hott en Netzkäschten, en hott puer aner Taxen an esou weider an en huet de Präis, deen en huet vum Marché. De Präis vum Marché explodéiert an deen ze regelen, dat ass onméiglech. Dat, wat mer elo maachen, ass déi Netzkäschten, déi d'Gas, déi d'Haushalter hunn, déi Gas hunn, déi senke mer of op Null an doduerch kënne mer quasi bis zu 500 Euro aspure bei engem Duerchschnëttshaushalt. An dat ass eng Moossnam, mir musse elo nach e Gesetz kuerzfristeg änneren, mee mir hoffen, datt mer do elo schnell och vum Statsrot dann dat zrëckkréien. Dat heescht, dat probéiere mer an den nächste Woche elo ëmzesetzen. An da répercutéiert dat sech och direkt bei den Avancen. Dat heescht, dat ass, dat heescht, well d'Leit jo Avancë bezuele bei hire Gasrechnungen. An eis Iddi ass, dass mer esou schnell wéi méiglech et elo fäerdeg bréngen, och zesumme mat de Fournisseuren, dofir war et jo och esou wichteg, dass mer déi de Moie gesinn hunn, datt si dann och d'Avancë erofsetzen. An dat kënnt natierlech dann direkt bei de Leit un. An dat Zweet, wat mer mat de Fournisseuren geschwat hunn, wat ganz, ganz wichteg ass, ass dat, wat d'Corinne gesot huet, wat d'Madamm Cahen gesot huet, ass eeben, Déi Saach, dass mer, mir hunn e sophistiquéierte System, wann s de wierklech keng Suen hues an du hoss wierklech näischt, da kanns de op d'Sozialamt goen. Et ass natierlech wichteg, dass d'Fournisseuren net direkt, wann een eng Rechnung net bezilt, een ofschalt, mee dass en en éischte Rappell schéckt, en zweete Rappell kritt, eventuell e drécke Rappell, an dann eeben d'Zesummenaarbecht mat de Sozialämter sicht. An och do hu mer elo d'Zouso vun de Fournisseuren, datt se mat eis op dee Wee ginn, an dann hu mer de System, dee mer hunn, en place optiméiert. An déi 75 Milliounen Euro, déi den Här Bettel ganz am Ufank an d'Spill bruecht hat, ass dat eng Kombinatioun vun deenen zwee? Jo, et si vun deenen dräi, well dat anert, wat mer jo maachen, ass déi Ofsenkung vum vun engem Deel och vun de Stroumkäschten, fir de Message no baussen ze ginn, Mir sinn an enger Welt, wou d'fossil Energien, dat sinn oppressbar Energien, déi kënnen, wa mar am arabesche Raum iergendeng Kris ass, da geet de Pëtrolspräis och duerch d'Decken. An duerfir ass déi Energie, déi eis manner ofhängeg mécht vun deenen Oppressungen, déi och nach déi Energie ass, déi am éischte elo klimafrëndlech gëtt, dat ass de Stroum. An duerfir ass eise Message, Stroum ass stabil. An duerfir, gitt eriwwer vun Ären, vun deenen Heizungen, déi extrem ofhängeg si vu fossillen Energien a Schwankungen, eriwwer op Stroum. An dat brénge mer dann och iwwer dat Instrument fäerdeg. Här Turmes, ech hätt nach eng Fro un Iech. Wéi finanzéieren d'Netzbedreiwer dann elo de Réseau? Kréien déi eng Kompensatioun vum Stat? Wéi finanzéieren d'Netzbedreiwer de Réseau?
Déi kréien aus dem Budget dann eng Kompensatioun. An dat kann ee relativ einfach Rechnen, dat ass iwwersiichtlech an dat hu mer an der Regierung diskutéiert an natierlech och elo de Moie mat de Fournisseuren.
Kann een da scho soen, wéi een Afloss dat wäert huet op d'Inflatioun hunn? An dann och nach déi Mesuren, déi den Här Fayot ugekënnegt hat, kann een elo schonn ongeféier soen, a wéi eng Richtung dat geet, fir de Betriber ze hëllefen? An déi drëtt Fro, Ween ass firwat beim Klimadësch dobäi?
déi Mesuren, déi mer huelen op deenen zwou, um Gas an op der Elektrizitéit, déi hunn natierlech en Effet op den Index. Déi bremsen en fait d'Evolutioun vum Index awer e bëssen of. Wéi staark dat de Fall ass, dat ass schwéier fir dat prezis ze berechnen, mee et ass awer schonn esou, datt mer doduerch dovun ausginn, datt d'Erfale vun där, net elo vun där Indextranche, déi elo imminent ass, mee vun där dono awer trotzdem doduerch e bësse retardéiert gëtt. Dat ass dat eent. Dat anert, déi aner Mesuren, bon, do gëtt et eng Rei Pisten, déi mer, déi mer amgaang sinn ze kucken. Eng ganz einfach, an déi betrëfft d'Industrie, dat ass de Chômage partiel, d'Kuerzaarbecht. Dat ass en Instrument, wou mer kënnen iwwert, wann d'Betriber net kënnen normal schaffen, duerch Energiepräisser an doduerch zäitweileg hir Produktioun mussen nidderleeën, kënne mer dat iwwert d'Kuerzaarbecht opfänken. Dat kënnt dem ganze Secteur manufacturier zegutt, deen och ganz staark betraff ass vun deenen Haussen. An da sinn nach eng Rei aner Instrumenter, déi mer amgaange sinn ze kucken. An do ass et ebe komplizéiert, well mer dat mussen op eng granulär Aart a Weis maachen. Dat heescht, datt mer wierklech musse kucken, dass et do ukënnt bei deene Betriber, wou et gebraucht gëtt, an dat do ass all Betrib am Fong en eenzelne Fall, souwuel an der Industrie wéi och bei de klengen a mëttlere Betriber, well et gëtt déi Betriber, déi um Spot kafen, dat heescht, déi voll dem Marché exposéiert sinn, an et gëtt déi Betriber, déi e Vertrag hunn iwwert länger Zäit, an do hänkt et dann natierlech dann dovun of, wéini deen à échéance kënnt, an do hänkt dann och dovun of, wéi haart déi betraff sinn, vun der aktueller Situatioun. Dat heescht, dat sinn alles Krittären, déi do mat eraspillen an déi mer musse kucken, fir eng Léisung ze fannen a fir e Package ze fannen fir d'Entreprisen. Also vun eiser Säit de Moie waren nieft dem Premier an ons dräi nach den Här Bausch dobäi an d'Madame Backes an d'Madame Lenert waren zougeschalt digital. Voilà. An déi Lëscht vun de Fournisseur kënne mer Iech ginn. Also wann ech se elo opzielen, da man ech dat warscheinlech esou schnell, dass Der se och net all matgeschriwwen kritt. Dir kritt déi Lëscht. Ech mengen, dat ass kee Geheimnis. Ech soen Iech villmools Merci an ech melle mech dann an den Energieconseil. Merci. Merci Claude.
Also mir ginn zur selwechter Zäit, den Här Fayot an ech. Elo kënnt Der wielen, u wien Der eng Fro wëllt stellen, wann Der nach eng hutt.
Okay, merci. Okay, ma da soe mir Iech villmools Merci an e schéinen Dag.